Isma, u aħna qed nkun fuq xarkijiet tal-art jew tal-baħar? Le, aħna qed nkun fuq xarkijiet tal-baħar. Eh. Għax jekk tibatunna kull darba traw xark tal-art, qas nispiċċaw. Mm, Vera, san taraw ix-xark. Eh, ġew ġew firxu.
Eh. Qalu li great wet l-esperti tal-social media. Qalu li u blu.
U blu xark, u li pink.
Minn kollox qalu fuq. Il-verità hija li peress li t-temperatura tal-baħar dak u fatt qed tinbidel speċi differenti jibdew joqorbu aktar lejn xattom l-iktar faċli tajjeb. Jena jekk hemm xi ħaġa li f'ħajti żgur qatt mu nagħmel huwa diġà li nomi hija kbira, imma qatt mu sejja shark diving. Ma ma tistax toqgħod tagħmelek, la jew qasira biex toqgħod tajt di ma nagħmilx tagħmilx. Prova. Eh, ma jien appuntu għalhekk għax ħaj qasira ma nix qassar iktar milli. U aħjar titgħallem xi ħaġa Tipo? Tip li tkun, imma titgħallem. Mela ħammur inkompli bis-sensiela l-ġdida tiegħi fejn insib anzjani hekk, eh? fuq l-idej tajjeb, u minn għandhom nieħu dik il-kwotazzjoni li għadib moħħi. Moħ, kun imbink.
Li kieku kellek tal-limni xi ħaġa. Xi ħaġa li ħa nibqa' niftakar minn għandek. L-esperjenza tal-ħajja x'għallmitek? Illum hawn ħafna bħali kienu jsifru u jagħmlu, hawn hmm. ħafna xibiri hawnhekk hawn il-barklori u hekk hawn ħafna mill-birgu mill-isla minn borna xibiri kien hawn ħafna jsifru bħali. U s-sena tiegħek għada teżisti. Malta ma taċċaw baħri li jmorru, qed tifhem. Law kienu jmorru barra, Newcastle, qed tifhem Liverpool u affarijiet hekk. Għax il-baħar issa spiċċa bel hawnhekk. U timmissjah?
Ħafna, ħafna. Kuku jiġi żmien tal-lum, nerġa' nitlaq. Il-proxmu trid tibża' għalih, u l-importanti ma jkollix l-egoiżmu. Sewwa, mela il-proxmu rridu nibżgħu għalih u ma ndaħħlux l-egoiżmu.
Infakkrukom ibagħtulna fuq il-WhatsApp jekk intom interessati dan il-girl

Hello! Jiena Marija Hallas u miegħi illum għandi lil Martes. Kif inti? Tajba, grazzi.
Tajba, mela Martes aħna ġejna natuk dan l-award minħabba dan il-ktib li inti ktib ta' naraw daqsxejn. Wow, tista' tgħidilna dwar xi xinu u għal xiex? Mela, l-anġlu li sar scout inkiteb minni qisu sena ilu wara li ħabiba tagħna għaddiet għal ħajja aħjar. Il-ħsieb warah kien li ngħallem lit-tifla tiegħi kif għandha taċċetta meta xi ħadd iħallina xi tifla tiegħi kulmat għandha seba' snin. Il-qligħ kollu ser imur għal Puttinu li hija l-organizzazzjoni li kienet għal qalbha ħafna Leanne, l-għażiża Leanne tagħna jiġifieri.

Tejja ħafna u proset u jalla jinġabra ħafna ħafna flus għal Putinu. Iwa, dejja.
Taf li għadni naħseb naqra fuq Sharks jien. Esa eh, taf li mi l-iktar gazzetta favorita lokali ta' Sharks.
Times, ġib il-flus, l-orizzont. Le, ix-xewka. Mm. Mm. Mm.